Salam mähriban adamlar. Geçen gezekki sanymyzda Kerim Gurbannepesow barada Türkmenistanyň halk ýazyjysy Kerim aga barada oň ýatlama gürrüňlerini aýdyp beripdim. Ýadyma düşenlerini. Ine bu gezek bolsa şu Kerim agaň e, bize peşgeş berme kitaby bar. E, şu gün düýn şony ýaly bir atly kitaby bar. Ana şonda şeýle bir wakany ýatlaýar-da. Polşa döwletine komandrowka gidýär bir wagt, bir döwürler. Ýaňky, ýaňky nemede Polşada ýazyjylaň e, ýygnagy bolýar-da. Hawa, o wagtlar 15 döwlet bar, 15 e, respublika bar, şolaryň ýygnagy bolýar, ýazyjylar. Şonda Polşa bardym diýä. Hawa, şäherine bardym, hawa, paýtagtyna bardym. Seretdim eýläme beýläme bolýan diýä. Giden bir berýoza tokaýlygy diýýär. Berýoza tokaýlygy. Bir ilýä bir göwnüm galkyn diýýär-de. Öz ýurdum ýadyma düşdi diýýär onuň. Şu berýozaň tokaýlygyň içine girdim diýýär. Girdim-de diýýär, her berýozaň ýanynda durup diýýär, şu berýozaň şeýle depesine seredip diýýär, ýadyma bir diýýär, şygyr düşdi diýýär-de. Birili ýaşlygym ýadyma düşdi diýýär. Şondan bir bent diýýär, birili dilime geldi diýýär. Ilerimiz derýady, gaýramyz gaçy, Toraňňyň saýasy, awgustyň içi. Birden dolup gitdi gujagymyň içi, Meniň bürgüt wagtym, seniň gaz wagtyň. Şun ýaly goşgy ýadyma düşdi diýýär. Ondan birden seretdim-de diýýär, bi bi berýodalar polşa, polýak berýodalary, men bolsa türkmen dilinde gürleýän, bi meň dilime düşünýänkä bular diýdim diýýär-de. Şonda birden diýýär, Berýozaň diýýär, ýapraklar şygyr-şygyr-şygyr ses etdi diýýär. Seslendiler diýýär. Elbetde düşünýär şahyr diýip diýýär. Bu ses, bu dil diýýär bize diýseň, düşnükgül dil diýip diýýär. Sebäbi sen ýaly bir türkmen ýigidi indi biziň düýbümizde uruş döwründe Aýjemalym, Aýjemalym diýip diýýär. Şeýle zarynlap diýýär. Jan berdi diýýär. Bizem diýe hemme bir ýolara pikir etdik diýe şu Aýjemal ýaly owadan gyz dünýäde ýokdur diýdik diýe. Türkmen gyz diýe. Şoň üçin şahyr diýe. Öz ýurduňa baraňda, öz ülkäňe baraňda polýak bir ýodalaryndan şol Aýjemala Salam getir diýipdi. Gör, ussat hemme ýerde ussat-da. Ýatlamasynyň özem, başyndan geçirmeleriň özem ullakan bir bir eser bolup dur-da. Ullakan bir bir tomluk bolup dur-da. Şoň üçin nesip bolsa ýene-de geljekde mähriban adamlar bilýän zatlarymy siz bilen paýlaşaryn. Hawa, näme, halk bir hazyna diýýär-de. Sebäbi halka gürrüň berseň, soňundan halkyň arasynda galýar bu zatlar. Onda häzirlikçe siziň bilen hoşlaşýan mähriban adamlar sag boluň, saglykda görşeliň, öýüňiz abadan bolsun, çagajyklaryňyz elmydama gülüp gezsin öýüňizde. Sag boluň. Halaşyp barmalymy ýa-da gudaçylyk? Çüňk temany şo hakynda. Aslynda ilkinji sorajak soragym sen mekdebi gutardyňmy? Näçe ýaşadyň? On sekiz ýaşadyňmy? Pasport aldyňmy? Kelläňdäki şarikler ýerbe-ýer ýerine gelimse, köplenç ýagdaýda käbir adamlaň ýetginjeklik döwri, podrostkowyý periody, ýigrimi ýedi ýaşa çenli dowam etýär. Ýigrimi ýedi ýaşyna çenli adam özüniň näme isleýänini bilenok. Dostum öýlendi ýa joram durmuşa çykdy diýip, Alip, öz durmuşyňda gol çekip, bütinleýin üýtgetmäne seň hakyň ýok. Sen pikir etmeli. Jemi hasaplap alalyň, geliň. Oglan ýer dört sagat dowam etýär, gyz ýer dört sagat dowam etýär, iki sagadam fotosessiýa, zaks. Şolaň hemmesi jemläp alaňda on sagat üçin sen bütin durmuşyňy üýtgetmäne taýarmy? Ana şo soraga ilkinji jogap bermeli. Onuň üçin pikirlenip başlamaly. Durmuşa çykmak diýilen sözi men gaty gowy görýän türkmençilikde. Hakykatdanam, biz täze bir durmuşa gadam basýas. Gyza köplenç ýagdaýda toýda baran ýeriň bilen bol diýip arzuw etýärler. Ýöne oglanam belli derejede adaptasiýa geçmeli bolýar. Biri-birini öwrenişip tanamaklary üçin, elbetde, owal-alla Hudaý, Biziň maňlaýymyza ýazýan ýanýoldaşymyz ýöne biz edil halaşyp diýip agitasiýa geçjek däl, biri-birimizi tanamak üçin tanyşyp gezsek, biri-birini öwrensek has gowy. Ýöne käbir ýagdaýlarda elbetde ýigrimi ýyl ýaşaşybam, ýigrimi ýyldan soň erkek adam maşgaladan gitýär ýa maşgala dagaýa aýal gitýär, ýigrimi ýyllap hem biri-birini tanamaýanlar bolýar. Şonuň üçin durmuşyň her bir gününde lezzet alyp biri-birimizi öwrenmeli, Başarmaly. Ine, mysal üçin, oň üçinem iň esasy zat näme bilýäňizmi? Iň esasy birinji ýerde durýan zat, öňem wideo taýýarladym. Nädip saýlamaly? Belläp geçen hökman zordy. Ýöne birinji, birinji, birinji siziň saýlaýan ýanýoldaşyňyz, oglan-gyz tapawudy ýok, ýanýoldaşyňyz bilen bilelikde siziň gymmatlyklaryňyz birmi? Dünýägaraýşyňyz birmi? Şony anyklap bilmeseňiz, şol eger Başgaça bolsa, onda bolanok. Onda ylalaşyp bolanok. Gabanjaňlyk, ikilik etmek, çagalar bilen mesele, pul hemme zady çözüp bolýar. Ýöne siziň dünýägaraýşyňyz deň gelmese, ana iň kyn zady. Meselem, haýwanlardan alyp göreliň. Sen ýolbars, gapdalyňda maşgala döredip, Ýaşamak üçin kim bolmaly ýanyňda? Ýolbars bolmaly gelin bolsun, erkek adam bolsun. A köp erkek adamlar näme isleýär? Goýunjyk isleýär, hemişe hawa diýip gezsin. Ýok, olar köpelip ýaşap bilenok ýa-da bir-birini ömri ötünçä bir-birine çydap ýaşaýarlar. Şonuň üçin sen saýlaňda haýsy aýaly saýlaýaň, näme üçin saýlaýaň şoňa üns bermeli. Ine mysal üçin Her her hili aýallar bolýar. Käbir aýallar özüne seretmegini gowy görýär. Hökman toýda däl, öýde-de owadan bolmany gowy görýär. Ýöne meňem ýan ýoldaşym meň ýagdaýymy bilýär. Şular owadan komplekt sowgat berdi Jemal Hopingden, Amalia komplekt diýilýär. Owadanja ýüzügem hemme tarap bilen dakly aşakda wideo gidip durandyr seredip bilersiň. Amalia diýip näme üçin dakyldyka meň pikirimçe Amalia diýlende derski özüne gowny ýetýän hökman aýdymçy dälde bir şahsyýet göz öňüňe gelýär. Sizem özüňiz şon ýaly duýasyňyz gelse ilkinji ädim şol zakaz edip bilersiň. Aşakda sahypasyny belläp geçer. Düşüniňizmi, şoň üçin erkek adam öýlenende haýsy aýala öýlenýär? Öýüň işini edip ýören, şonda lezzet alýana öýlenýärmi ýa-da özi ýaly ýolbors, özüne seretýär, özüne göwni ýetýär, hemişe nirä gitse utanmajak aýaly saýlaýarmy? Şony anyklamaly. Iň esasy şol. Ýöne iň birinji sorag, ýaňky wideonyň başynda aýdyşym ýaly, siz näme isleýäňiz? Siz durmuşa çykmana taýýarmy öýlenmäne taýýarmy durmuşyň ähli jogapkärçiligini almana taýýarmy sebäbi toý edeňizden soň bäbejigem gelýär ol bolsa gurjak däl ony nädip terbiýelemeli nädip sagdyn maşgalada ýaşamaly bir biriňi söýüp söýlüp ondanam lezzet almaly sizde hemmeç seredip şular ýaly bolaýsam diýdiresiňem gelýän bolsa şony oýlanmaly. Galanam nesip bolsa imina maşgala babatynda treningler kän geçirýäs gatnaşyp bilersiň gatnaşmak üçin direkte ýazyň. Umuman şeýleräk. Wideony soňuna çen diňläň üçin köp sag boluň. Dün internetde koronawirus keselinden halas bolan togsan üç ýaşly bir italiýaly adam barada okadym. Siz ile paýlaşasym geldi. Ýaňky adam keselläp bolnitsa düşende doktorlar muňa, Ýaşuly, her günlük aljak emeli kislorodyň üçin pul tölemeli bolarsyň diýende ýaňky adam sojap-sojap aglamana başlapdyr. Doktorlaram muny köşeşdirmek üçin Pul esasy zat däl, ýaşuly, jan saglyk esasy, pul tapdyrar diýip, göwünlik beripdirler. Şonda ýaňky adam şeýle bir söz aýdypdyr welin, doktorlaryň özleri aglap başlapdyr. Näme diýipdir? Ýaňky ýaşuly aýdypdyr. Men aslynda siziň pul tölemeli ýeriňiz üçin aglamok. Pul tölemäge ýagdaýym bar, pul tölärinem diýipdir. Ýöne siz menden bir günlük kislorod üçin bäş müň ýewro soraýaňyz. A men bolsa togsan üç ýyllap Allatagallaň mugt howasyndan dem aldym diýipdir. Şol alan demlerim üçinem iň gynandyrýan ýeri, men bir gezegem şükür etmändirin diýipdir. Hakykatdanam şeýle bir. Pikire batyrýar-da, bizem käwagtlar şu barymyza şükür etmäni ýatdan çykarýarys. Şonuň üçin barymyza şükür edeliň, netijänem özüň çykar. Bir zada gaty gynanýan we hiç hili düşünip bilemok. Ine, daşary ýurda zada ene-atalary çagalaryny okamaga, okap adam bolsun, uniwersitet okasyn zat diýip, baryny-ýoguny satyp, elinde baryny edip okatjak bolup arkasynda durýar çagalarynyň. Aý, şu okasyn diýip puluny ýatyrýa, zat edýä, şul bir gelejekde bir gowy adam bolup ýetişsin zat diýýä-de, Ýöne edil şony edýän şoň poddeşka edilýä arkasynda durulýan çagalar oglanlar gyzlar köpsi hemmesi diýjekdä welin menä ýöne görýända gyzlar oglanlar özüni daşary ýurda zada çykanda äý men ýewrepeýski siz yzda galan bir zat diýýäňem bar öwretjegem bolýaň welin äý seň kelläň Öňki kellede häzir döwür üýtgedi zat diýýäda aý oglanlar gyzlar ýaşlar indi täze okajak bolup zat edip siz ene ataňyz okatjak bolýarlar hiç haçan zat etmäň o döwür şo döwür şo gün batýa günem batan ýe çykmaly ýerinden çykýa batmaly ýerinden batýa şo sagat şo howa şol adamlar ýöne siz üýtgediňiz o Özüňiziň nirden geleniňizi, kim bolanyňyz, ene-atalaryňyz sizi nälelik alada edip okatjak bolýanyny biliň. Şeýle çagalaryň ene-atalara-da men bara berjek maslahatym indi men özüm ene-ata däl, öýlenmedik bir häli men çaga ýetişdirip göremok, ýöne diýjek meniň öz berjek maslahatym, çagalaryňyzy uniwersitet okatmadan öňinçä durmuşy okadyň. Durmuşy, baryp bir keselhanalarda kesel bolsaň, jan saglygyň gitse nälelik bolýany görkeziň. Bilmeýän çagalar bolsa özi bilýärler-ä ba welin, onnoň indi türmä zada düşseň nähili bolýar, erkinligiň eliňden gidýär, şo bir betçilik etseň, bir zat etseň erkinligiň gidýär eliňden, saglygyň gidýär diýip şony görkeziň, saglygyň gadyryny, baryp öwlüýälere aýlaň, ine, iň soňy ö ba geljek ýeriň şu, adam bol, bolma, baý bol, garyp bol, ölünýär, ölümli dünýä zat diýip hemme zady öwredip, bir kynçylygy görkezip, Durmuşy okadyň çagalaňyza menä bara gaty gynanýanda bara haýyşt edip zat edip ýazýalar e oglum gör oglum jaň edenok oglum bir narman işlänok ýa pul ugradanok ýa bolmasa uniwersitetinde okanokmyş zat eýle beýle diýip alada edip diňe haýyşt edip görüp beräý jaň edip beräý diýýa o bu çagalarada aýdýaňa barab ýigrimi ýaşynda Ýigrimi iki ýaşynda-w inim. Beýtme, bir ene-ataň alada edýän zat ýok. O agzyna gelenini aýdýar, seň diýýär, kelläň diýýär, yzda galan kelle diýýär, durmuş diýýär, üýtgedi diýýär. Indi diýýär, şeýdip figuraňy çykaryp, şeýdip gezmek, o ýeriňi, bu ýeriňi açyk gezmek, şeýdip çilimjagaç çekip, dagap, kafelerde gezmek, döwür diýýär, üýtgedi diýýär indi. Bir ýewropeýski bolmaly diýýä-da. Diýjek bolýanym, käbir çagalara degişli, ýaşlara degişli diýjek bolýanym, ene-atalar, haýyş sizden, birinji oçurt çagalaryňyza durmuş okadyň, durmuş okasyn, durmuşda kynçylyk hemme zadyň bolýanyny bilsin, durmuşyň kynçylygyny görsün, ondan soň uniwersiteti okadyň, ilk öňinçä durmuşy okadyň. Ýaşlar sizede haýyştym hiç haçan bir ýalňyşdyň yzyň tap bolýan däldir jan saglyk erkinlik asudalyk o zatlara ýetip bolýan däldir iň soň gitjek ýeriňem ölümli dünýädir şoň üçin her etjeňizi pikirlenip zat edip ediň janyňyz sag bolsun esasy zat jan saglyk.